Robin. Joël.
Wéi geet et dir?
Oh, ech si midd.
Wéi, wéi dat dann? Jo, gëschter war Party an et ass nawell spéit ginn. Party oder Orgie? Nee, Party. Orgië sinn net esou ganz mäi Thing. An du hues ni Fomo, dass de net op genuch Orgië giffs goen? Dach, leider schonn, an ech hunn och Angscht, datt ech dowéinst iergendwann eppes maachen, wat mer leed deet, well ech hu scho wierklech Fomo, well ech menster denke ga, ech si jonk, ech si krass queer-feministesch, ech si net monogam, ech hunn am Fong kee Grond fir net op eng Orgie ze goen, mee ech wëll einfach net. Ja, ech denke mer och ëmmer, du bass e jonke griichesche Gott an du gees net op Orgien, wat ass lass mat dir?

Moien a wëllkomm zu enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Robin, mir hu lo schonn e bëssen iwwer FOMO sinéiert. Wéi, wéi si mer dann op déi FOMO-Idee komm? Ween, wee gëtt eis dann FOMO, dat mer sollen op Orgië goen? Verschidden Interpretatioune vu Feminismus, heiansdo, oder vu, wéi ech et gär nennen, White Girlboss Feminism. Fir mech perséinlech. Mhm. Ja, sou déi Idee vun, et gëtt kee Grond et net ze maachen, ausserdeem sinn ech jonk an emanzipéiert an also soll ech wuel. Mee dat ass net gutt. Ech géif dat e bëssen aneschters benennen, mee vläicht menge mer awer dat selwecht oder dat si verschidden Auswiess, déi zu engem änleche Phänomen ginn. Ech géif dat Toxic Sex Positivity nennen. Also mir kenne jo de Begrëff Sex Positivity an dass jo am Fong eppes Guddes, dat een Sex als eppes Positives gesäit, dat een Sexualitéit net mat Schummt beluede wëll. An dann gëtt et jo och dee Begrëff vun Toxic Positivity, dat ee seet, jo wann een alles ëmmer nëmme positiv gesäit a probéiert alles positiv ze gesinn an alles iergendwéi esou Jo, du muss halt op déi schéi Saache vum Liewe kucken a probéiert keng Kritik zouzeloossen, well et ass jo net Positivitéit, mee et ass jo negativ. Dann huet en e Problem an da kann dat halt zu engem toxesche Phänomen ginn. An déi Wuertschöpfung vun Toxic Sex Positivity, ech weess net, ob se ganz nei ass, mee vill hunn ech net dozou fonnt an ech hunn d'Gefill, datt et déi awer och gëtt An da gëtt déi och vill esou a gewësse Raim oder Welte gëtt, déi ganz oft, jo, ganz wäiss sinn. Also ech mengen de White Feminism an de Girlboss Feminism, deen s de ugeschwat hues, déi spillen do duerchaus eng Roll. Yes, I agree. Joëlle, wéi hues du dat dann erlieft? Wéi stees du zu Orgien? Um, jo, also fir mech ass do och bëssen esou d'Fomo. Also ech war nach net wierklech op enger Orgie an ech muss awer soen, dat wann ech esou Aluedunge kréien oder iergendwéi esou Events publizéiert ginn an diverse Gruppen op Social Media oder heiansdo kritt een och Saachen iergendwéi esou geschéckt oder et stéisst een drop wann een op verschiddene Siten dono sicht, dann hunn ech ëmmer d'Gefill, dat ass esou, jo, awer net esou menges. Iergendwéi seet alles, un deenen Aluedungen. Mir, dat ech net dohinner gehéieren, obwuel de Géigendeel dovunner do steet. An dat läit oft dorunner, datt ech d'Gefill hunn, déi Saache sinn net immens gutt duerchduecht. Vläicht fir Leit wéi mech wier net onbedéngt e Problem, mee Leit, déi ech da vläicht géif gär mathuelen, wier dann éischter e Problem. Also datt zum Beispill dann esou steet, jo, jiddwereen ass wëllkomm, mee et steet dann iwwerhaapt näischt dozou, wéi se mat Transpersounen ëmginn. An deelweis och net, wéi se mat Queerness ëmginn. Woubäi ech d'Gefill hunn, dat ass vläicht dann éischter schonn nach esou e bësse matgeduecht. Jo, also och, hunn ech schonn héiere vun aner Leit esou als Kritik, dat dann oft esou als quasi Konzept, fir iergendwéi, dat jiddweree sech sécher ka fillen, gëtt et quasi just esou, jo, dir musst Konsens hunn. An dat do vläicht iergendwéi Muechtdynamike kinnte matspillen, dat gëtt da guer net sou wierklech duerchduecht. Dat ass e bësse schwiereg. Jo, bei mir ass et ass et bëssi anescht, well ech hunn hei a menger Stad ganz gutt Frënn, mat deenen ech mech mega wuel fillen, déi all am Fong e grousse Polycule sinn, zu deem ech och méi oder manner platonesch gehéieren. An dee Frëndeskrees huet oft Orgien an dee Frëndeskrees ass ultra queer. an ultra, also ech giff deene Leit bal mat mengem Liewe vertrauen an do ass da fir mech de Punkt wierklech ok, ech hu keen ee Grond fir dat net ze wëllen an trotzdem wëll ech et net an do hunn ech heiansdo dann krass déi Fomo vun ok ech hunn, also ech gouf och schonn invitéiert sou an do sinn och Leit derbäi mat deenen ech schonn alleng Sex hat sou, also zu zwee mee wou ech mer awer einfach denken, ech hunn heiansdo sou d'Gefill, esou fir mech eleng, dass ech ka berouegt stierwen, ouni op enger Orgie derbäi gewiescht ze sinn, mee dann awer trotzdem déi Stëmm a mengem Kapp hu vu Wierklech? Kanns de dat? Well ech mer sou denken, ok, jo, wéi ech scho sot, am Fong gëtt et kee Grond, fir et net ze wëllen, a ganz vill Grënn, och sou politesch, fir dat ze wëllen. A wéi gesot, ech ka mer och virstellen, dass wann ech dat wéilt, dass dat mat deene Leit eng mega gutt Expérience kéint sinn. Mee jo, ech wëll et einfach net an heiansdo sinn ech dann och queesch mat mer, dass ech dat net wëll, well dat giff jo gutt a mäi Profil passen. Sou. An ech mengen do kënnt bei mir ganz vill dann déi Angscht derbäi vun, jo ech sinn net net monogam genuch an ech sinn net queer genuch an ech sinn net feministesch genuch, well Sex ass jo Liberatioun a grad mat queere Leit, mat lauter mega cute wonnerbare consensual non-binary Persounen do eng ganz Nuecht laang Sex ze hu bis d'Bette briechen, ass jo en Zeeche vun anescht sinn a Revolutioun an ech muss dat dach wëllen. Do ass elo ganz vill. Ech kann net op alles gläichzäiteg agoen. Ech rafen elo mol fir d'éischt d'Revolutioun op, well dat fannen ech och e ganz interessante Punkt, dat dat oft, also grad wann et ëm esou Partykonzepter geet, da gëtt dat oft e bëssen esou als revolutionär verkaaft a vläicht nach méi, wann et net ëm Partykonzepter geet, mee ëm esou, ech soe elo mol esou Retreats oder esou Workshops. Also ech sinn an enger, an Dat verréit dann wéi al déi Leit sinn. Facebook Grupp dran wou ganz vill sou Events gedeelt ginn an wou ech do rakomm sinn hunn ech geduecht ah jo cool dat kinnt jo eppes sinn wou mech giff interesséieren an da muss ech awer soen déi meescht vun deenen Events interesséiere mech guer net. Also engersäits well se oft immens esoteresch sinn, ech weess net, ob mer doriwwer elo direkt wëlle schwätzen, vläicht datt éischter méi spéit nach eng Kéier, an esou ganz essentialistesch sinn, esou mat Fra, Mann an Natur, an wou ech dann am léifste willt fortlafen. An do sinn dann ëmmer op deene Fotoen, déi dat upreisen, sinn dann ëmmer esou déi selwecht dënn, normschéin Mënsche Mëtt Zwanzeg drop, wou ech mer ëmmer denken, ok, wat géifen déi Leit soen, wann ech do géif optauchen a soen, Hallo, ech sinn hei fir d'Orgie. An ech hunn d'Gefill, dat gëtt dann oft e bëssen esou als, vläicht net onbedéngt revolutionär, mee esou countercultural duergestallt a bëssen esou, jo, mir flüchten aus där schlëmmer moderner Welt a mir, mir ginn da esou zréck un déi Wuerzelen. An da si mer dann direkt bei der Esoterik, vläicht schwätzen ech awer elo driwwer, Well dann, jo, da kommen ëmmer esou ganz komesch, jo, weiblech Energien oder männlech Energien an dann maache mer iergendwelch Meditatiounsriten an Gott weess wat. An ech wëll de Leit dat net onbedéngt ofschwätzen. Ech denken, dat Leit, déi sech bewosst sinn, wat se maachen, duerchaus kënnen mat Spiritualitéit oder mat Relioun hiert Liewe gutt gestalten, fir déi Leit, déi dat brauchen. Mee ech hunn d'Gefill, dat do oft ganz onreflektéiert, iwwerhaapt net revolutionär Ideeën a guer Ja. net countercultural Ideeën iwwerholl ginn, mee halt einfach déi selwecht Geschlechterstereotypen, déi et säit 10.000 Joer, oder net, säit 10.000 Joer ginn, mee déi et halt einfach ginn an déi an eiser Gesellschaft ganz staark verankert sinn an déi dann einfach esou verbreet ginn. Guer net dovunner ze schwätzen, dat bei esou Events dann oft esou ass, esou, jo, mir hunn getrennten Zëmmere fir Männer a Fraen. An ech denke mer esou, Äh, Dir hutt Keng zwou Sekonnen nogeduecht, ok? Jo, souguer mir ginn op Instagram hänsto Videoen an de Feed gespullt, wou dann meeschtens eng wäiss heterosexuell Koppel, am léifsten och nach mat enger gudder Prise vu Cultural Appropriation, entweder a Form vun Dreadlocks oder Kleeder, déi net zu hirer Kultur gehéieren, mer dann dovun erzielen, wéi gutt hiert Sexliewen ass a wéi sexpositiv si sinn an datt d'Energie vun der Fra d'Energie vum Mann komplementéiert an datt d'Energië sech fannen an ech weess et net. Ech hu se ni ganz gekuckt, well ech no 30 Sekonne spéitstens. e klenge Rage-Quit hunn, well et mech einfach degoûtéiert, wéi krass déi Idealer vun, hey, fräi Léift etc. Do mat iergendwelche komen ultra-patriarchalen a paternalistesche Gedankestréim vermëscht ginn. Mee ech muss awer och derbäi soen, D'Hippie-Culture gëtt oft dofir. Kreditéiert, fir esou free love a Sexpositivitéit an oh mäi Gott, jiddwereen ass gläich a mir si liberéiert. A wann een dann awer actually mat Frae schwätzt, déi och deemools um Héichpunkt vun der Hippie-Beweegung derbäi waren, déi soen och, mir waren am Fong just Frischt Fleisch an Freiwild an Hippie Culture war am Fong just dass d'Männer sou waren, Gah, wa mer de Fraen hir Sexualitéit net méi represséieren, mee hinnen arieden dass se musse liberéiert sinn, da kréie mer méi Sex. Wéi gesot, ech fannen dass jo Sexpositivitéit an Esoterik hunn definitiv hir hir Nische wou dat ganzt droleg iwwerschnidde gëtt a gläichzäiteg mat ganz. alen a guer net modernen oder revolutionären oder mir sinn anescht Gedankebiller vermëscht gëtt. Jo, also fir mech, zu deem wat s de elo zu, zu Hippie Culture sos, ech gesinn dat och oder ech ka mer virstellen, datt et dat och a Polit-Kontexter ka ginn, ne, datt Leit dann ageriet kréien oder sech selwer vläicht esouguer iergendwéi areeden, ech muss elo mat super ville Leit Sex hunn, ech muss poli sinn, Ech muss wat weess ech fir Erfarunge maachen, wou sech fir mech dann d'Fro stellt, wouhier kënnt dat Gefill? Wouhier kënnt éischtens déi Angscht, eppes ze verpassen, iwwer déi hu mer jo scho e bësse geschwat, a wouhier kënnt deen Drock, dann Saachen ze maachen, déi ee vläicht net onbedéngt wëll maachen? A wee riet engem dat an? Riet ee sech dat selwer an? Wat si sou d'Rollebiller? Ech denken, datt et do och an der Welt vun de Sex-Educators op Social Media Oder halt esou Influencer, innen, déi halt iwwer Sex vill schwätzen an iwwer Sex Education vill schwätzen, dat et do och einfach Tendenze gëtt, déi net immens, ech sou elo, positiv sinn, mee déi halt dann och esou eng toxic Sex-Positivity mat sech bréngen. An also engersäits, dat déi Educatioun dann oft net immens déif geet, dat deelweis vläicht esouguer Saachen net esou richteg duergestallt gi wéi se wierklech sinn, an dat éischt dann esou seicht ass, an dann awer oft d'Leit esou vill iwwert hiert Sexliewe quasi zielen a bretzen, sech e bëssen esou, ech hunn esou vill Sex an ech hunn, sinn op esou ville sexpositive Partyen An jo, dat léisst sech dann ëmmer gutt vermaarten. Also dat ass dann och am, am Kär oft vläicht éischter e méi liberale Gedanke ewéi elo wierklech ee vläicht lénke Gedanken, och wa vill Lénker natierlech sexpositiv sinn a vill Lénker och poly sinn. Dat léisst sech jo net bestreiden. Mee Ech hunn d'Gefill, dat déi Konzepter da vläicht oft aus deene Communities, wou se entwéckelt ginn, erausgeholl ginn, wou da rëm iergendeen se hëlt a probéiert, se ze vermaarkten. Sieft et, fir eben dann esou Retreats ze veranstalten an dofir Ticketen ze verkafen oder fir halt soss iergendwéi säin Influencer, innen-Liewen domadder ze gestalten. An dat dann halt oft déi richteg Froen an déi kritesch Froen net esou bekuckt ginn, beuecht ginn a vläicht och ewechgewëscht ginn, well et ass jo dann Kritik an et ass jo dann negativ. Ech weess net, wéi s du dat gesäis. Jo, an ech mengen, deen och a lénkse progressiven Ëmfelder ass deen Drock awer real. Also ech hu lo duerch Zoufall éischter oder duerch eng Verkettung vun Ëmstänn hunn ech an deene leschte Wochen, Lo méi wéi eng Kéier e Workshop ginn zum Thema Relationship Anarchy a Polyamorie op anarchistesche Festivaller, dat heescht wierklech a lénke Kontexter, a well mer dat einfach mega vill Spaass mécht an well ech dat och säit e puer Joer awer liewen. An och do war et mer halt mega wichteg an all Workshop ze soen, hey, du bass kee geféilten Anarchist wann s de net net monogam bass oder wann s de net Relationship Anarchy practice, ech meng mir haten dat an eiser vun an enger vun eise leschten Episoden ugeschwat, the private is political, mee et muss och net andauernd iwwerall ultra politesch sinn an grad wann s de reflektéiers an wa mer iwwer Mononormativitéit schwätzen, wann s de Mononormativitéit acknowledges an déi Aarbecht drastechs fir dech kritesch ze reflektéieren an den Afloss vun der Mononormativitéit. An um Enn vun deem, oder am Laf vun deem Prozess stells de fest, ok, Monogamie ass awer mäint, dann ass dat mega legit. An et koumen och dono Leit bei mech an soten, hey, mega Merci, dass de dat gesot hues, ech maache mer awer iergendwéi Drock, datt ech muss net monogam sinn, well ech si jo lénks an ech si jo progressiv. Ech wëll jo déi ganz Konzepter a Konstrukter vu Mononormativitéit an Heteronormativitéit a sou iwwerkommen. A merci, datt s de gesot hues, datt ech dofir net net monogam muss sinn. An ech fannen dat einfach mega wichteg, well am Endeffekt ass kengem e Gefale gedo, wa Leit sech a Bezéiungsforme ranpressen, déi net fir si sinn. An jo, ech kann deen Drock novollzéien, fir Saachen auszeprobéieren, fir och einfach sech der blöder normativer Kultur net ënnerzeuerdnen a grrrr, mir sinn dergéint esou. Mee am Endeffekt muss et awer och passen. An ech fannen, et kann een och dergéint sinn an trotzdeem, elo an dësem Fall, monogam sinn oder wa mer iwwer Sexpositivitéit, toxesch Sexpositivitéit och schwätzen, et muss een net vill an andauernd Sex hunn, fir géint Patriarchat ze sinn a fir sexpositiv ze sinn. Et kann een och ni Sex hunn a sexpositiv sinn a fannen, datt iwwer Sexualitéit muss geschwat sinn. An iwwer Sexualitéit schwätze schonn, dat ass, wat Sexpositivitéit fir mech ausmécht, ass, dass een oppen iwwer Sexualitéit wëll schwätzen an dat net zu engem Tabuthema mécht. An da gehéiert dozou och, dass een iwwer all Form vu Sexualitéit schwätzt, och wann eng Expressioun vun der Sexualitéit ass, dass ee kee Sex huet oder hu wëll oder net vill Sex wëll hunn oder vläicht net gäre Sex huet, awer heiansdo schonn, an net, dass jiddweree ganz vill Sex muss hunn fir liberéiert ze sinn.
Jo, also et ka jo net sinn dat een eng Norm opbrécht an dann eng aner opbaut. Dat ka jo net d'Roll dovunner sinn fir Normen ze dekonstruéieren, also grad wa mer esou e Mononormativitéit schwätzen. Also wat s du elo och zum, zu deem gesot hues, wéi een iwwer Sex soll schwätzen a wat halt wichteg ass bei der Aart a Weis, wéi mer iwwer Sex schwätzen, dat ass mir och perséinlech ëmmer ganz wichteg. Well ech hunn d'Gefill, an eiser Gesellschaft gëtt enorm vill iwwer Sex geschwat, mee oft halt einfach iwwer eng enorm iwwerflächlech Aart a Weis. An dat léisst sech och net einfach doduerch léisen, andeems een da seet, jo, ech sinn elo en Sex-Education, educator oder edu, Catrice op Social Media an ech schwätzen bëssen doriwwer an a Wierklechkeet ginn ech awer net déif genuch oder schwätzen halt déi kritesch Punkten net wierklech un a maachen halt esou wéi wa jiddwereen déi ganzen Zäit super vill Sex kinnt hunn, well et ass jo och net esou dat jiddwereen ëmmer super vill Sex kann hunn, also eleng doduerch dat een halt Persoune muss fannen déi och dat wëllen, eleng doduerch dat vläicht net jiddwereen. déi selwecht Aart a Weis huet fir op Leit zouzegoen, sech dat net traut, vläicht och einfach en Kierper huet wou net esou vill Leit uschwätzt oder Angscht dofir huet e Kierper ze hunn deen net esou vill Leit kinnt uschwätzen, Angscht dofir hunn net genuch Erfarung ze hunn. Also dat ass jo dann oft dann esou een Däiwelskrees, dat een sech denkt, oh ech si lo schonn esou al, ech hat nach iwwerhaapt kee Sex oder net vill. Ech hunn da guer net esou vill Erfahrungen. Wat ass, wann ech elo mat enger Persoun Sex hunn? Da läert déi mech jo aus, datt ech dat alles net, net kann a sou weider. An dat sinn Ängscht, déi, déi einfach, déi et gëtt, déi, déi ech deelweis och erlieft hunn, op d'mannst eng Zäit laang. An iergendwann ass et dunn anescht ginn oder besser ginn. An duerfir ass et mer, ass et mir immens wichteg, fir halt och iwwert déi, déi Schattensäiten souzesoen ze schwätzen. An ech si frou, dat mer dat a dësem Podcast ëmmer erëm kënnen maachen an ëmmer erëm kënnen déi ganz vill verschidden Aart a Weise vu Sexualitéit a Bezéiunge kënne beliichten. An mir schwätzen hei immens vill iwwer Leit oder vu Leit, déi sech ganz ville Geschlechter ugezu fillen, déi méi Bezéiungen hunn, mee probéieren awer och hetero Leit, déi a Laangzäit stabile Bezéiungen, déi net poly sinn, déi monogam sinn, mat anzebannen. Et ass mer och wichteg, dat mer dat maachen, dat mer jiddwereen uschwätzen, dat mer och iwwer Asexualitéit, iwwer Demisexualitéit ëmmer erëm schwätzen, An, jo, ech mengen, do kënne mer eis schonn heiansdo selwer e bëssen op d'Schëller klappen, datt mer dat maachen. Ech sinn awer och, mengen ech, oppen, oder mir sinn alleguerten oppen, fir halt weider Virschléi fir Saachen, déi eis net opfalen, well mer halt einfach just dann awer just e puer Leit sinn, déi halt probéieren, hir vilfälteg Horizonter mat eranzebréngen. Mee dat sinn halt net se alleguerten, dat sinn net d'Erfahrungswelte vun all de Leit. An dat ass eppes, wat mer dann oft esou an där Sex-Positivity-Bubble, wann een dat esou kann nennen, dach awer e bësse feelt. Jo, absolut. An ech fannen, dat ass och esou eng Konstruktioun bal vun neien Normen, déi do an zumindest gewësse Bubbles oder gewëssen Demographien geschaf gëtt. Grad wann ee kuckt, esou Mam Opkomme vun Tinder gouf Sex fir jiddwereen am Fong commodified an och deelweis kommerzialiséiert, well et och einfach duerch Popkultur op eemol cool ginn ass fir vill Sex ze hunn a fir sech ze sexualiséieren. A grad wann een zum Beispill kuckt an den Nonzeger an an den Zweedausender, d'Phänomen Britney Spears, wat jo scho mat 16 Joer e Sexsymbol war, an zum Beispill an der, an deem Documentaire iwwer d'Britney Spears gëtt ganz staark dee Message verkaaft vun, dat ass Female Empowerment, sech ze sexualiséieren ass Female Empowerment, dat ass, dat war dem Britney Spears schonn deemools mat 16 Joer war him dat wichteg, a wann een dann een awer aner Interviews mat him lauschtert, wou hatt och seet, hey, Et gouf deemools déi, déi, déi Fotoserie vun him am Rolling Stone, do war hatt 16, an hatt gouf a sengem Kannerzëmmer fotograféiert mat senge Plüschbären, awer halt och ultra iwwersexualiséiert, wat ech u sech schonn kind of problematesch fannen. Mee hatt seet halt, ok, engersäits hunn ech wierklech dora gegleeft, vu sou, ok, ech sinn eng staark jonk Fra an dozou gehéiert halt einfach mech ze sexualiséieren an an deem Moment wollt ech dat och, mee gläichzäiteg wosst ech awer och guer net wat ech maachen an et war mer och deemools schonn, hunn ech net ganz verstan wat do geschitt an zu wat ech do jo soen. Dat war jo och zu der selwechter Zäit wou sou Serien wéi Sex and the City grouss gi sinn an wou et am Fong drëm gaangen ass Sex wéi e Mann ze hunn an wéi Männer ze sinn a sech déi Gläichberechtegung am Fong domat ze huelen, fir sech der gläicher Toxicity wéi d'Männer unzepassen, sou am Fong. Wat jo och wierklech keng Ermächtegung ass, well ech menge esou wéi Männer op Sex oder esou wéi Maskulinitéit, déi traditionell Maskulinitéit op Sex kuckt, op Fraen kuckt, op Sexualpartner, inne kuckt, wat sech net nëmmen op Frae beschränkt, mee och a munche schwule Kreeser de Fall ass, Ass einfach wahnsinneg toxesch an erniddregend an objektifizéierend an am Fong sollt et wierklech kee But vu feministescher Lutte sinn, fir esou mat Mënschen ëmzegoen. Dat hänkt dann dervun of, a wéi engem, wéi engem feministesche Stroum ee sech zouuerdnen. Ech menge mir virun zwou Wochen hunn ech mam Ada driwwer geschwat, iwwert esou Girlboss, White Feminism an aner. Currents vu Feminismus, mee grad an deem wäisse Feminismus war et ganz vill esou, okay, mir huelen eis dat elo zréck, Sex ass Muecht a mir huelen eis déi Muecht. Wou een awer och net dermat abezitt, datt een dann, andeem een d'Muecht verzweifelt u sech rappt, fir e bëssi manner oppressed ze sinn, och domat aner Leit kann oppressen. Grad wann ee kuckt, datt vill vun deenen Ideeë wéi Sexpositivitéit oder och Body Positivity, dass déi am Fong esou hiren Ursprong a schwaarze Fraen a schwaarze Fraebeweegungen hunn an Transbeweegungen hunn an dass och déi éischt Literatur doriwwer aus deene Kreeser komm ass, bis et da vu White Feminism appropriéiert gouf. An zum Beispill Body Positivity huet als Konzept, als dat originaalt Konzept vun deenen éischte Fat Activists esou, huet am Fong e risegrousse Fokus och op Race gesat an am Fong dat konzeptualiséiert, datt déi wäiss kolonial Majoritéit wahnsinneg Angscht dovun hat, fir esou auszegesinn, wéi schwaarz Kierperen, an dass am Fong dat mat ee vun deene grousse Fundamenter vu Fat Phobia ass, an dass et do en immens grousse racial Aspect dra gëtt. Do gëtt et e ganz gutt Buch vun der Soziologin Sabrina Strings, wat heescht Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fat Phobia, wou hatt halt och ganz kloer seet, sou Kierpere sinn net neutral, wat am Fong och sou ee vun deene méi neie Mouvementer ass, Body Neutrality, datt ee seet, jo, mäi Kierper ass neutral, och wann, egal wéi eng Form en huet, en ass gutt esou wéi en ass, mee wat am Fong, wéi gesot, dee ganze strukturellen Issue negligéiert a wat och bei Sex Positivity, grad bei Toxic Sex Positivity, wéi se haut sou bëssi Mainstream ass, genau sou wéi d'Body Positivity, dass se am Fong de Problem immens individualized an dass en esou individualized, dass en am Fong dee ganze systemeschen Hannergrond, deen am Fong deen oppressive Mechanismus ass, komplett negligéiert an déi ganz Verantwortung och op den Individu leet. Ech mengen et war d'Audrey Lorde wat eng Kéier sot, du kanns d'Haus vum Oppressor net mat dem Oppressor sengen Tools auserneen huelen. Du kanns vläit e puer Verännerunge virhuelen, mee am Endeffekt gewënnt awer ëmmer deem deen d'Haus gehéiert. An ech mengen dat ass och hei de Fall, datt de net kanns däi ganzen toxesche Konstrukt auserneen huelen andeems de dech den Instrumenter, vun deem Konstrukt bedéngs, an zwar Sex ass Muecht, also huelen ech mer déi Muecht, also hunn ech elo Sex wéi d'Männer. Dat klappt einfach net. Jo, dat war elo alles zimlech theoretesch, wat s de gesot hues. Wat mir elo nach agefall ass, ass dat Thema Hook-up Culture, an dat et halt och einfach vill Problemer domadder gëtt, an dat sech déi halt net domadder léisen, andeems ee seet, jo, mee et ass de cool fir vill Sex ze hunn, a mir slut-shame keen. Jo, mir slutshame keen, also richteg, mee dat een trotzdem vläicht Problemer gëtt an dat een trotzdem vläicht sech selwer objektifizéiert, aner Leit objektifizéiert, vläicht iergendwann d'Gefill huet, dat ee guer net méi genau weess, firwat een iwwerhaapt nach mat esou ville Leit schléift a firwat ee sech op esou vill Dates begëtt, dat stëmmt halt och einfach. Also dat ass halt net dat wat jiddereen déi ganzen Zäit wëll maachen, woumat jiddereen super zefridde gëtt. An jo, ech hu mengen ech ze vill Filmer iwwert dat Thema gesinn, fir net ze mengen oder net ze wëssen, dat et einfach Leit net esou gutt domadder geet, wa se déi ganzen Zäit sech deene sexuellen Eskapaden erginn an net driwwer nodenken, wat wëlle se eigentlech. An ech mengen, dat ass fir mech esou de Message vun haut, Wat wëll ech? Dat ass halt dat, wat schwéier ass erauszefannen a woufir et och gutt ass, dat vill geschwat gëtt iwwer verschidde Konzepter, iwwer verschidde Bezéiungsformen, iwwer verschidde Sexualitéiten, iwwer verschidde Virléiften, iwwer all déi Saachen, iwwer déi mir hei am Podcast ëmmer erëm schwätzen, ass et gutt, sech ze wëssen, Okay, wat gëtt et eigentlech um Buffet? Mee schmache muss een et dann éischter ëmmer nach selwer an erausfannen, vu wat ee sech dann nach eng Kéier en Naachschlag hëlt a wat ee vläicht ëmmer erëm wëll iessen. Dat muss een och selwer an dat ass, mengen ech, immens schwéier. An do hëllefen all déi Saachen, déi s du opgezielt hues, net onbedéngt. Do hëllefen all déi Saachen, iwwer déi mer scho geschwat hunn, net onbedéngt, well wann een d'Gefill huet, et misst een dat alles maachen, an et misst een op eng gewëssen Äert a Weis liewen, jo, da si mer erëm bei deem, bei deem Thema vu virdrun, bei, nämlech dat mer eng Norm duerch eng aner ersetzen. Dat kann et jo net sinn. Also fir mech op jiddefalls net. Fir mech soll de Message an, an d'Botschaft an dat, wat mer alleguerte eraushuelen aus deenen Diskussiounen ass, jo, mir probéieren eis aus a mir fannen eraus, wat, wourap mer emol Loscht hunn. A wa mer dann fënnef Joer drop erausfannen, okay, dat war et elo awer net, dann ass dat net schlëmm, dann hu mer eng Zäit laang eppes gelieft, wat vläicht dee Moment gutt war, wat vläicht ni esou ganz gutt war, an da kënne mer eis ëmmer nach ëmorientéieren. An d'Liewen hält och net mat 30 op, also et kënnt der eech soe loosse vun engem Iwwerliewenden. An ech hunn och scho mol héieren, datt et och net mat 40 ophält an esouguer mat 50 a mat 60 nach net. An et hält och mat 60 a 70 warscheinlech nach net op, An kann een ëmmer nach nei Erfahrungen maachen an ëmmer nach Saachen ausprobéieren an fënnt ee wahrscheinlech ëmmer nach Saachen iwwert sech eraus. An dat ass dat Schéint um Liewen an et muss een net alles an déi éischt 25 Joer drätschen an d'Gefill hunn, et giff een iergendeppes verpassen. Dat ass mengen ech fir mech och e wichtege Message vun vun dëser Sendung. Jo, absolut, do ginn ech der ganz Recht. Ech fannen, dat waren och ganz schéin Schlusswierder fir dës Episod.
Merci. Ma dann. Du sees dat ëmmer esou schéi, Joël.
Mir just nach Iech alleguerten ze soen, Drénkt genuch Waasser, dat ass wichteg. Do sollt Der FOMO hunn. FOMO, datt der net genuch Waasser gedronk hutt. Et kann een zwar och ze vill Waasser drénken, mee et ass éischter onwarscheinlech, datt een dat mäert. Also jo, fëllt äert Glas op an. Drénkt eng gutt Schlupp kaalt Krunnewaasser. Ech wënschen iech vill Spaass beim Ausprobéieren an erausfannen, wat iech esou am Liewen, an der Léift, an der Sexualitéit, an de Gefiller gutt deet. An jo, Recommandéiert dëse Podcast un all Mënsch, deen e soll lauschteren a gitt eis Är schéin, schéin Likes op alle méigleche soziale Medien a Plattformen. An domadder Ciao! Ech schléisse mech dem Joël bei all deem un an ech ginn him ganz Recht an ech lauschteren him och no an ech gi lo Waasser drénken. Äddi!
Yay! Eng gutt Fro! Gutt gefrot! Eng gutt Fro! Wéi beaflossen sech Stress, Sex a Kontext? Wéi däi Gehier Sensatioune wouerhëlt, ass kontextofhängeg. Zum Beispill Kiddelen. Wann deng Bezéiungspersoun dech këddelt, wann s du schonn e bëssen erreegt oder horny bass, kann dat sech witzeg, schéin oder flott ufillen. Wann deng Bezéiungspersoun dech këddelt, wann s de grad granzeg oder rose bass, dann irritéiert et dech warscheinlech. Et ass déi selwecht Sensatioun, mee en anere Kontext a soumat och eng aner Wouerhuelung. Firwat ass et wichteg, dass Sex kontextofhängeg ass? Hei musse mer fir d'éischt eppes aneschters verstoen, nämlech dass mir am Gehir en eenzege Kontrollzentrum hunn, deen all emotional Reaktioune leet. D'Emily Nagoski nennt dat a sengem Buch The One Ring, wat eng Metapher ass zum Herr der Ringe mat dem One Ring to rule them all. Dëse Kontrollzentrum leet all Emotiounen, vu Stress zu Loscht, iwwer Trauregkeet a Roserei zu glécklech sinn. Dat heescht, déi Emotiounen influencéiere sech natierlech géigesäiteg, well se alleguerten op der selwechter Plaz gesteiert ginn. An dowéinst interpretéiert däi Gehier, wann s du gestresst bass, alles als eng potentiell Bedrohung. souguer douce Beréierunge vun denger Bezéiungspersoun. Dat heescht awer och, Wann s du entspaant bass, kann alles potenziell erreegend sinn, a wann s du erreegt bass, kann alles potenziell sexuell unzéiend sinn. Fir dat nach eng Kéier besser ze verstoen, ginn ech iech e klengt Beispill. Wëssenschaftlerinnen hunn en Experiment mat Rate gemeet, déi an eng Këscht mat dräi Kummere gefouert goufen. An der éischter Kummer wor alles esou wéi ëmmer am Labo. D'Raten hunn mat Neugierde an Unnäherung reagéiert. Wann een hinnen wollt virginn wouhin se sollte goen, hunn se dann mat Angscht an Fortgoen reagéiert, en normaalt Verhalen fir Raten. An der zweeter Kummer woren d'Luuchten aus, et wor roueg an et huet no hirem Doheem geroch. Wann een de Raten elo virginn huet, wat se solle maachen, huet dat bei hinnen d'Motivatioun, fir sech ze approchéieren, aktivéiert. An där drëtter Kummer woren d'Luuten hell un an et ass ganz haart Rockmusek gelaf, déi sech déi ganzen Zäit e bëssen an hirer Lautstäerkt variéiert huet, soudatt ee sech net konnt un se gewinnen. D'Raten hu weder Kuriositéit nach Unnäherung gewisen, mee eppes wat d'Emily Nagoski nennt What the hell is this behaviour, also Stress a Fluchtverhalen. Dat heescht, wann Raten, oder och Mënschen, an engem sécheren, entspaanten Ëmfeld sinn, kann ongeféier alles sougenannt approach motivation ausléisen, also Motivatioun méi no ze kommen. Wa Raten a Mënsche gestresst sinn, kann ongeféier alles e Fluchtimpuls ausléisen. Och deng léifste Bezéiungspersoun, déi duuss däin Aarm erofhieft. Wann s du dech jeemools scho gefrot hues, Firwat turnt mech eppes of, wat ech gëschter als total untörnend empfonnt hunn, oder ëmgedréint, an ass et normal seng Preferenzen esou séier ze änneren? Jo, ass et. Wéinst dem Kontext. Kontext besteet aus externen an interne Facteuren. Beispiller fir extern Facteure si Situatioun op der Aarbecht, Responsabilitéite fir Kanner, Elteren oder krank Persounen, Angscht oder sech Gedanke maachen iwwer Schwangerschaft an sexuell iwwerdrobar Infektiounen, mee och den méi gréisseren kulturellen Kontext ronderëm eis, zum Beispill déi sexnegativ Kultur an där mir liewen, déi seet dass Sex geféierlech a schlecht ass, weiderginn duerch Medien, Familljememberen oder Bildung. Intern Faktoren, déi de Kontext bestëmmen a Stress oder och Entspanung ausléise kënnen, sinn, wéi ee sech a sengem Kierper spiert, zum Beispill frësch geduscht oder ganz schweesseg, et huet ee Sport gemeet a sech ausgepowert oder et fillt ee sech iergendwéi komesch a sengem Kierper, mee och ob ee sengem Kierper vertraut, hei kënnen Trauma oder Krankheeten dat beaflossen, oder ob een där anerer Persoun vertraut. Fir déi meescht Leit besteet en gudde Kontext an deem een sech entspaant fillt a Loscht op Sex huet aus 3 Facteuren. Éischtens wéineg Stress, zweetens vill Zouneigung, drëttens explizit erotesch. Wanns du wëlls erausfannen wat fir dech e gudde Kontext heescht, kanns du am Buch Come As You Are zum Schluss vu Kapitel 3 d'Aarbechtsblieder Sexy Context an Not So Sexy Context ausfëllen. Hei geet et drëm ze kucken, wat fir vergaange Situatioune gouf et, déi fir mech sexy oder och net esou sexy waren. Wéi hunn ech mech gespuert? Wat huet meng Partnerinnepersoun gemeet? Wéi war d'Bezéiungsebene? Wéi war de Setting ronderëm? Wat war soss a mengem Liewe grad nach esou lass an wat hunn ech gemeet? Dës Worksheets vum Amelie fënns du och online. Ech verlinken iech se an de Shownotes op der Websäit ënner Rubriken. Stress huet en extrem groussen Afloss op Loscht a Sexualitéit. Mee wat genau ass Stress? Stress si Suergen an Ängscht. Wat dann am Gehier passéiert, ass eppes Ähnleches zu Pass op, e geféierlecht Déier, laf fort! Och Irritatioun a Genervtheet a Roserei si Stress, Pass op, en Déier, gräif un! An och Trauregkeet, Gefillslosegkeet an Depressioun si Stress, Pass op, stell dech dout! Studie weisen, dass Stress, Ängscht an Depressioun d'Loscht op Sex verréngeren. Chronesche Stress kann och de Menstruatiounszyklus an d'Fertilitéit veränneren oder aussetzen, d'Reaktioun vun de Genitalie reduzéieren an zu méi Péng beim Sex féieren. Firwat? Et ass wëssenschaftlech net 100 Prozent gekläert, wéi hormonell an neurocheemesch Stress a sexuell Reaktiounen zesummenhänken. Mee et weess een, dass gestresst Mënschen all Stimulatoren als Bedrohung wouerhuelen, sou wéi d'Raten, wa se mat Rock'n'Roll konfrontéiert sinn. Hei eng kleng Umierkung, Bei ville Persounen dréckt Stress op hiert sexuellt Bremspedal, si hu keng oder manner Loscht op Sex. Mee bei zirka 10 bis 20 Prozent vun de Leit dréckt Stress op de Gaspedal. Dës Persounen hunn dann méi Loscht op Sex als e Wee fir mat hirem Stress ëmzegoen. Allerdéngs soen och déi Persounen, datt et e wichtege qualitativen Ënnerscheed gëtt tëscht gestresstem Sex a freedegem a freedvollem Sex. Fir e Kontext ze schafen, an deem s du Loscht an Pleséier beim Sex verspiers, ass et gutt ze wëssen, wéi s de Stress aus dengem Kierper kriss. Lauschter hei am beschten d'Rubrik How to Complete Your Stress Cycle, déi fënns du op der Websäit. Hei kanns du verstoen, firwat Sex en Zyklus ass, wat geschitt, wa mer deen Zyklus net zu Enn féieren a wéi een de Cycle complete kann an esou Stress effektiv ka lass ginn. Ausserdeem sëtzen ech iech nach en zweet Worksheet an d'Show Notes. Hei kanns du evaluéieren, wat dech am meeschte stress, wouruns de Stress mierks a wat s du kanns domadder maachen.

Ja, ech denk mer och emmer, du bass e jonke griichesche Gott an du gees net op Orgien. Wat ass lass mat dir? Jo, dat ass enttäuschend, ech weess.
Dat ass esou gutt, dat, dat d'Virstellung, dat ech mech selwer kinnt menge mat jonke griichesche Gott esou wäit fort ass, dass de einfach net doropper reagéiers. Sorry. Alles ok.